Maue! A re lapa la ga mme le setse le mama we. Nonyane tsa lewapi di lela maue. Modubathang kga sebatana sa kgosi.

Ke utlwile gate banna le basimanyana le ntse le mpatla mathata ne le sa mpatle sentle ke raya kana le mpatlala mo motlhaleng wa banyana pula dietla pula dietla go bua nna moruba thankga sebatana sa kgosing ka re mao kwao la agele mo sa kwao gompiano ke tla ke phaila pitsinana mo dipateng ke tswa go phaila tsa garre ka ntlogetse ke disitse le gompiano ke ntse ke disitse modiso wa dikgomo tloga tloga ke tloga le tsone ka re tshego re tla tla lesego tlhama dibathang ga le nna jaaka ga le nkape semanyema bara dikompane ba tla bang kopollela pelo nna ke kopele boitumelo hubeng sa me ntirang dio ditse ndiranyana ndị eri ọnụdọ eri phirisa le thailwe batsadi ba ba tlhabeletsa bontlo le ba tla tsala sebedi sebedi Ba tlhabalatsa a re phata diala ke monya ka tlaki di akgela kgolo ko morago modu ba thankga sebatana sa kgosing. Gompiano e tsantsa tla ko kgamelong. Ke raya ka rile kgosi maloba a bolotsa mophato go a letsholong ke a tlhatswa mothibane wa mathejwana. Ke tsotsa pitsa e sa jeweng ke bomabotlobotlwane. Bo seetswe ba utlwalela ka ba tsaya molelo. Makgosi ebile o a rumaruma ka a itse modu ba thankga e le sekgabo sa kgosi. Nka tumele tlhe o ntiredi o ntlwaeditse. dira kgosi tlhaba merodi e tlhako diphepa namane a tholo ya reng go kokomologa melodi le megolokwana e thunye se ka pula ya matla ka dibe gompiano o re biditse a re tla le kokoaneng kwano ke bitsa pitso kgolo Kgosi Phenyo Motshegare gompieno o a phatsima, o a galalela, o a tsabakela go tshwana le temane e le mo sekakeng. Mongame Kgosi Phenyo Motshegare Moruammala a ko o tseye tšhaba ya Borolong, o tseye bana ba Borolong, o tseye badiragatsi ba Borolong o ba ise Mankalengkaleng, o ba tseye o ba ise Hatshing la Kanana o ba ise Hatshing la Mashwele Dinotsi. E re ka moso badiragatsi ba Borolong, badiragatsi ba North West ba tsoga ba bonna ko Mankalengkaleng

barolongwe barolong barolong karabang ke batla go bua gata ga o itse go letsa molodi o itse go letsa leshalaba o itse go letsa mogolokwane e re modu ba thankga kgaola a re ntiredi wa ntlwaeditse bo o sa letse mogolokwane o molo ya gore itlhotlhoreng boleo bo ke le utlwe ntiredi wa o le ntlwaeditse ke a le utlwa go ganaga le balo ya kwa le tsholetseng matsogo ba letlileng tholo e kitse re tla re iketse ditholo e re le a tsholetsa matsogo a la a direle a direleng mo dikgwatlheng go gana ke eme gapele ga motho a le motona ke eme gapele ga kgosi phenyo motshegare mongama moru a mmala ke a bona o matlho mantsi ka le segote sa gamaisa tenteng so e tswang ka kepu ya mogotlho e ntlhapedi go epa motswedi wa botshelo botswana go tshedisa batshedi mongwe mako a kokomologa ya la thata thamaga ke a go bona gompieno ka la ka kontira di ontloeditse bangwe ba tla ba itlhoma diphuka go fofa ba thuba mare go fela kgakala ra le ba re ga kgamala dilo di fitlha tao di fedile meno se sale tshwana le tlhoka la tsela le go buang ke morwalela la botlhokwa la re tlisetsa tlotlo Le tlotla go re tlotlomatsa. Pula tsa letlhogona tsa re thela marotho ditlhogong, tlhaloganyo tsa rena tsa nna tlhagatlhagong di tlhagile. Gompieno moru wa thankga sebatana sa kgosing, kana a re ke heta mo sareleng o tsoge matsubutsubu. Ha go sa tsoge matsubutsubu, ntsho ya godimo e nketelele pele. Jaaka le bona gompieno, a kwa ntire di ontlwaeditse. Ka re ka tsaya ka dikoma konkomi ke a koma, ka diwasana tsa kgalaletso ke a galaletsa. Ka re ba re rong galalelang thata le ikitse tholo ikitseng thata. Go bua mokgatlho wa ga Mmanana a kgoma e moo kana pholotsana se utusi pha, ya reng se phanya se boba se swele ruri. Mosimanyana mosepiri ke laela gangwe, ga ke rwala ditlhako ke a tswa ke a tsamaya, mme ga ke ise ke tsamaye ka la ka ntirediwa o ntlwaeditse kgosi yo eme ka dinao. mosimanyana mori wa thankga ke katakata ka sa mma morago ke utlwa gate ba nna le basimanyana le ntse le mpatla mathata ne le sa mpatle sentle ka ne le mpatlela mo motlhaleng wa banyana nna ga ke batlela mo motlhaleng wa banyana ka ke rile ke tswala tshega le gompiano ke ntse ke tswala tshega ka ke sa batle mabele a ga mma a jwa ke tshupa gompianona ke mpa ke kgotlha maapa le mohero wa poko le gopo e tla ditlwa ditlhotlhore tlhotlhori tsa tsone tlhogong e be nna dingaka tsa tsone ke bua ke le motsholakgetsi wa ditaola ke di kile ke lebila basimanyana ba ikgamelang makotswana ba ja tlhako ya morago e sa lokololwa mosimanyana moru ba thankga ke tladi ke a ratha ga le mpatla le ntateleng kwa gageng la ga koboko ke a tswa ke a tsamaya ntire dira kgosi dira barolo re tsamaye ba laela ka puo re tsamaye kala ka kile
a re kgosi ka re go tseketseke ya senamono thathabela noko e tona segagabi segopa kampa o phamphanyane tiro ya gago irile e ga o e thoma ga wa pula tsa dinamagadi o re tlodisitse moolwane re tlile re kuakua re re re tla tirong ya ga kgosi kgosi tlhoo mogaka tsatsi la gompieno re go tsile ebile re a go duduetsa ke kopa ke kopa go tsaya nako e bagaetsho ke kopa go tsaya nako e ke gopole ga morago mo ngwaga e simolotseng teng ke gopoleng bao re neng re na le bone bao re sa tlholeng re na le bone Bao ke nang le tumelo ya gore rotlhe re ne re itse botlhokwa jwa bone mo matshelong a rona. Mo ngwageng e e fetileng bagaetsho ke tsamaetswe ke mepako e mebedi ya botsadi jaaka makhanselara a kgotla ya gaetsho. bao ke neng ka ba lelela mme mo ngwageng eno gape hela ga e simolola ke tsamaetswe ke o mongwe wa mekala setlhare se ne re kwa moruti ya gare a pele ga sone kana mo tlase ga sone mme ke re a re tseye motsotso wa tidimalo go mo gopola motsadi yo ke rra rona re kgotlaitsile fabric moatswi ke kopa re tseye nako ya tidimalo re mo gopole batsadi amen ba tsamaisa tiro ba me ba bantle ba letsatsi ba ba re kgoromeditseng go tloga ko re simolotseng teng go itlhelela fa ke kopa lo lebeleleng ko modumo o tswang teng mme ga lo ka lemoga gore modumo o tswa kae e tle re ha dijo di tswa di seka bo tsaya koo gongwe go ka nna botoka tla ke lo lebogeng ka bone ba lona ba lo re tsamaiseng programa tjh kgaitsadi ya bone mosela o mokhutshwanyane o ba reng branik le kokobolo ya bone the brown re ra brown hela bagaetsho wa ga mosiapoa brown mosiapoa re seka re brown be re ikhutlela bo brigadiri ba teng fa re ka tloga ra nna le mathata ke lemoge mo gare ga rona mokhuduthamaga wa lefapha la metshameko botsweretsi le setso mma rona mme galorekwe tlhapi mmeiara wa rona wa mahikeng re councilor mphetlho Le makhanselara otlhe a leng gone fa ba tsamaya le khanselara wa selegae, Khansela Segwe, baruti ba ba re phuthaganetseng ka letsatsi le, setheo sa rona sa South African Police Services se se eteletsweng pele ke Brigadier Dube, Ditlhogo tsa mafapha tse ke di bonang fa, tsotlhe ka megama ya tsone bagaetsho, botsadi bwa gaetsho bwa kgotla yo o ra Motshegare le lesika lotlhe, botsadi betsho mogolo go tswa ka ko nageng ya Botswana, Barwa Montsho ba ba kgobokaneng hano, mohumagadi wa me yo o tlang a ntimelela gompieno ka bontlentle jwa gagwe, ga ke a mo tlwaela le mo tebegong e a leng mo go yone. jaanong ke a bona ga a tswa thoko ga ka ke nna le lehumanyana ke ipotsa gore a se ke se bonang mongwe wa se bona bagogadiake ba ba leng fa ba rwa lefenya le lesika lotlhe Baagi ba rona ba lokaleng le metsee mabapi Baagi go tswa ko metsaneng e mengwe e ke eteletseng pele jaaka Phola, Dithakong, Masutlhe 1 le go Morutlwa, ditsala tsa lapa le le ditsala tsa rona, council members ba kgotla e ya gaetsho botlhe hela, organizing committee e re itseng ka Tholoiketse ba lo tla ba bonang ka mebala ya bone le ha o ka mmona a kwadile tshwene o mang O itse gore tota sentle-sentle a re tholo e ketsi. Le ga o ka mmona a tsentse tlhogo a tshwene mme tota gone o a itse gore ke morolong. A ke re tlou ga e tlola melatswana ba ga e tshwenna tloana. Jaanong ba mo mmung wa borolong. Mafapha otlhe a leng a bagaetsho, ke dumedise gape setheo sa rona sa Sanlam, kantoro ya rona e tona mo porofenseng ya ga Mopremere, mafapha a DDECT, Arts, Culture, Sports and Recreation, Mahikeng Local Municipality, North West University, Clinics le ba bangwe ba ba leng fa. ke kopa hela gore ke dire ditebogo bagaetsho nnete e leng teng ke gore ga o re o ka bua ka nako e batho ba setse ba itegile tsebe mme ga ke dira ditebogo ke di simolole ka gore re changile manaane ya rona tsamaiso ya puso semorafe thata hela mo e leng gore jaaka re kokoane jaana re tlile go ipela ka se re ipelang ka sone ebile re na le baeng ba ba leng ga pele ga rona ba E bile re biditse magosi ka tsela e e latelang, bagaetsho ba ke sa batleng go tlogela go ba go ba leboga. E rile ha le ka kgwedi ya June 16, ra bo re kokoane ha motseng wa Mmasutlhe ka sebopego se, Re itumela le bone ka letsatsi la basha. Focus ya Tholoikitse ka nako eo e ne e lebeletse basha hela. Go na le tsotlhe tse basha ba di ratang, re tsenyeletsa le metshameko, mme ne ra lemoga e le letsatsi le le atlegileng thata. Re dirile jalo gape ka letsatsi la Mandela Day ka di 17 tsa ga July, ha motseng wa gaetsho ha Pholahale, mme ya re se nne re se kokoanetse ka yone tholoikitsi ye, ra bona ha se tswetse baagi ba Phola mosola thata ka re ne re ba diretse ditirelo. Re tsweletse pele ka letsatsi la di 19 tsa August yone ngwaga e, ra etela motse wa rona wa dithakong tsa Sehuba o o itsegeng ka dithwaneng gore le bone re ba direle sengwe ka letsatsi la bomme ra celebrate le bone ba gaetsho ga nna monate. Mme e rile ka letsatsi la di 25 sa ga September re be re le ha motseng wa go Morutlwa re itumelela se re se bitsang a cultural day mo re boneng boitumelo le teng jo bogolo bo e leng gore bo atlegile. Jaanong ke sone se ke reng re hetotse manaane tsamaiso a rona a gore re bua le morahi ka tsela e ntseng jang. Dikgosi tsa me tse di kokoaneng fa di ka dumalana le nna ha ke re metshameko bagaetsho ke sengwe se se kopanyang morafe. Mme ha e le gore metshameko ke sengwe se se kopanyang morafe, tiro tsa rona tsa setso tse re ka ipelang ka tsone tse re di itseng tse re ntseng re di latlhile, bosupi bo bo leng gone ke gore le tsone di kgona go kokoanya setšhaba. Gongwe e re ha re kokoane jaaka re kokoane jaana re lemoge botlhokwa ba tsone, Re be re lemoge gore merahi e re setseng morago e di rata go le kanang kang. Mme ha e di rata ka lebelo le re di ratang le, re boe re kope mo ditheong tsa puso gore bagaetsho jaaka re tlhola re bua, e nngwe ya di-mandate tsa bogosi go ya ka the Act e e tsamaisang bogosi ba rona, Ke gore a re tlhokomeleng ngwao ya rona, a re dibeleng ngwao ya rona, a re tlhokomeleng gore merafe ya rona ga e latlhege. Mme ha go ntse jalo ga re ka ke ra kgona re le nosi re le magosi. Re tlhoka kemonokeng ya ditheo tsa puso. gore re kgone go bona bontle bo re bo bonang ga pele ga rona bo. Setswana sa re moemroto wa yo o esi ga o elele mme ga e re re kokota mo dikantorong tse tsa bathusi ba rona le baeteledipele ba rona ba sepolotiki le ba ba ikemetseng be ba kgona go lemoga gore batho ba ba rata setso sa bone. Bagaetsho re tla bona tšhaba e yang ko pele, tšhaba e e leng gore e na le se e ka ikaegang ka sone jaaka ha re bua ka kwano ka moono wa moletlo wa gore tholo ikitse o tle o rute ba bangwe. Mo letsatsing la maabane mokhuduthamaga, mo go one moletlo wa rona, re bone dipholo tse dingwe tse dintle thata go na le setlamo se se simolotseng mo mosong fa setheo sa rona tota sa Agricultural Research Council ba ba neng ba presenta mo pele ga rona batho ba ka nna masome a le mararo masome a le mane ba re batho ba re ba rutile mo dingwageng tse tharo tse di hetileng gore ba itirele botshelo ka go lema merogo ba tshwere disampole tsa dipholo tse di neng di tswa ko masimong a batho ba Mme ba re dikgeleke ke tse gare ga motse tse e leng gore di kgona go itirela jaanong ka botsone ntle le thuso ya rona. Mo go bone re ba rutile go dirisa thekenoloji e ntšha e e sa tshwaneng le dikhemikhale tse re tlwaetseng go di dirisa tse di senyang mmu. Dijalo tse ba di ntshang Ga se di-G_M_Os, genetically modified foods, ke dijalo tse e leng gore ke tse di phepa, tse di siametseng mebele ya rona. Re na le batho bao mo metseng ba e leng gore ba ntse ba eteletswe ke setheo seo pele, mme maabane ke bone ba hiwa di-certificate. E se sepe bagaetsho, e le kopano e re kopantseng le setheo se ke Tholoikitse. Jaanong re re seo ke go ungwela go go tona mo bathong mo e leng gore ba tla kgona go itshedisa, ba tla kgona go tshedisa malapa a bone, ba tshedisa le baagisani, be ba kgona go rekisa mo go setseng, mo go rayang gore botshelo bo tla nna teng mo malapeng a bone. Re lemogile gape gone mo letsatsing la maabane ha re ne re tlisitse ditirelo tsotlhe tse o ka di akanyang. Puso e letse e le fa e tlisitse tshedimosetso yotlhe bagaetsho e leng gore e ka tswa e le ntšha re se aware ka yone. gore batho ba rona ga ba tswaga lo ka tswa lo le mokgatlho wa basha lo ka tswa lo le bomme mogare ga motse ba ba reng a re ikokoanyeng re boneng gore re ka bona thuso kae re ka tswa re re re batla go simolola go itirela lodi kana go baya madi gore a tsale ditheo tseo tsotlhe di ne di le gone mme bagaetsho ba letse ba ikgetse ka nkgo go utlwala Ba tsamaile ka tshedimosetso e e seng kana ka sepe e ke dumelang gore e tla ba tswela mosola le ha ba le ko mehameng e mengwe ya botshelo, ebile ga gona yo o ka ba tseelang yone. Re letse re itisitse ha le mo maitseboeng. Ga mafafatsane a ntse a fafatsa, nna ke re barolong ba tla kgaogana kana ba tla tsamaya, mme ga ba a thubega. Ba letse ba ntsega go itlhelela ka ura ya bolesome le bongwe mo bosigong. Re ijesa ka nkgo re reeditse magwame a motse le babatlisisi ba Setswana. Ba re ruta ka dithopiki tse di harologaneng jaaka e nngwe ne re bua ka yone ya botlhokwa ba ga rakgadi. Bagaetsho rakgadi ke motho wa mme, mme rakgadi yo jaaka re bua ka nako tse tsotlhe ka setso sa rona mme ga e sale a ntse a tsewa tsia. Re itse gore rakgadi yo o kgona go nna le lehoko le tse a tshwantseng go di dira mo kgodisong ya ngwana go itlhelela ko nyalong ya ngwana. Re itse gore rakgadi yo ga gona gore tiro di tshwana le tseo di ka motlola go sena lehoko la gagwe le taelo ya gagwe. Mme rakgadi yo e ntse e le motho wa mme ka Setswana sa rona se se lolameng, re mo itlhela mo kgotleng ya setso e e leng gore re ne re leka go bona gore a roulue re e lebeletse sentle, a e diragala sentle. Ke tsaya gore ba ba utlwileng mo mosong o ba utlwile Rre Mooki ha a re tlhanolela yone, a e baya ka maina mahatshwa a e tshwanetseng. Re tsweletse pele le mo gompienong re re fa ba, eh, ba, ba, baagi ba rona tshedimosetso ka tsone dithopiki tse ke buang ka tsone tse. Re tsweletse pele re ba ruta ka setšhaba sa Morolong go tloga ko Gooloe le gore se amana jang le merahi e mengwe, se tswa kae ebile se bonala se ya kae. ga ke itse gore ke mang yo o ka nkganetsang gore ka nagala ga o na le identity once o ka nna le identity batho ba tla simolola go go lemoga ga batho ba simolola go go lemoga batho ba tla simolola go go tsaya tsia mo go rang gore ba tla go reetsa le mo go rayang gore ga o tlhoka thuso ba tla kgona go go thusa mme re phuthile batho ka tholo e ikitse jaana re re bagaetsho a re ithuteng go bua ka lentswe le le nosi a re direng dilo ka go tshwana a re tlhaloganyeng history ya rona ka tsela e e tshwanang gore le ga mongwe wa rona a tsamaya kae ya bodiwa ke mongwe hela o tla ba kopana le ene gone karabo e tshwane. Re lebogetse tshedimosetso e nngwe e ntse e tlhagelela fa e bua gore e bua ka lehatshe la kgosi. Sebui se lekile go e tsharolola a ba tlhalosa gore mafatshe a rona go diragetseng ko morago kwa re na le the pre-colonial era e leng gore batho bantsho le magosi ya gaetsho ga e sa le ba ntse ba tseelwa mahatshe Re na le dipuso tse di ntseng di heta tse ne re re di botoka mme re bone lehatshe le ntse le tswelela pele le nyelela mo diatleng tsa rona re le bogosi. Lehatshe le gompieno e sa ntse e le tlhobaboroko mme ha re itse dio tse re di lemoga ka go tshwana. Ke dumela gore kgang e ya lehatshe re ka nna le ditharabololo bagaetsho tse di botoka mo go yone. gore re bone gore re tshedisana sentle bogolo re le morafe, puso morafe le puso ya rona ya sepolotiki ke tse nne re di lebeletse thata mo letsatsing la gompieno mme ka tumelo ya me ke gore re itseetse sengwe mo go tsone ntetlang hela ke tseneng mo ditebogong bagaetsho Re na mo gare ga rona le magosi a a re thologetseng jaaka gale, mme ke rata go tsaya tšhono e hela bagaetsho ke ba leboga ka bongwe ka bongwe. Re na le Kgosi Roni Tawanyane wa ga Seane, yo o tswang gone mo barolong bo Ratshidi mo ha motseng wa Madibe a Makgabane. o ntse a le ha ya papanka a ipoka mme wa itse gore ga a ka ke a ntshikinya le ga a ka ira jang ke mo etela kgapetsa-kgapetsa a madibe gale ke re ke ye go bona jaanong gompieno o tla phuthile segopa sa khansele e le yone e tlileng go netegatsa gore e bone gore go diragalang ka kwano mo lokaleng jaanong ke a bona o ba tshositse ba palelwa le ke go go bula melomo sentle ka gore ba a bona gore go diragalang date di le rra december re etla ko go wena ke kopa re itlhele go ntse jang morata wa mme ke a leboga gore ga o ga o le ga tlapa nako tsotlhe a ke re tla o etla Mme jaanong ka o nyetse mogatsake, mogatsake o mpoleletse gore e-e nna ke utlwile, this time ga ke ye lokaleng. Ga re tswa kwa re tla re na le ditlhabi, rre o lala a sa robala. Jaanong ke rile a beye metsi a bothitho e tle e re ga o tla go thobe morwatawana, re December e tle e itlhele o setse o sidologile. Ke itumelele ya gare ga rona Kgosi Kabelo Motshegare go tswa ha motseng wa Mareetsane. Rre yo bagaetsho ke nkgonne le ha le monnye ka dingwaga, ka tsalo o mogolwane mo go nna. Se ke se dirang ha ke lemoga serata, Mme ke dumela gore e tla re ga a bone tšhono le ene o tla tla a dira se a se bonang se ko morageng wa gagwe. Nna le ene re Barolombo Ratshedi re wela mo makgotleng a etelotsweng pele ke kgosikgolo ya Barolong bo Ratshedi, Kgosi Kgotleng Montshiwa, yo ka nako tsotlhe re obamang ga pele ga gagwe, re itse re tlhaloganya le gore ke mogolo wa rona re na le kgosi kgantlapane le mme go tswa ha motseng wa matsheng matsheng ke ha batlhaping ha le ba gaetsho batlhaping ba ga maedi batho ba go iphorola ka ga teng ba iphorola ka tlhoa ba tlhapa ka mashi Mo dibekeng tse pedi ke ne ke ba etetse ha go kgosi ke se kwaile Motlhabane. Ba itumetse ba dirile moletlo o mme kgosi Motlhabane a tlhalosetsa morahi wa gagwe a re se ke se lo diretseng se ke se bone ko Mahikeng ko motseng wa Lokaleng. O ne a dira wa ntlha mo ngwageng yo Mme a ntaletsa ka ba ka go nna sebui teng, ke raya gore Tholoikitsi e na le diphola. E ne e se kgosi ya ntlha bagaetsho, kgosi Bareki ha motseng wa Hennenvlei. O setse a ntaleditse gabedi. Mme a raa ba tshwititshwiti a merafe ya gagwe a re se ke se dirang se ke se bone ko Tholoikitsi. Ga se ene hela kgosikgolo, kgosikgolo Pelonomitoto o dirile selo se, mme le ene a re tshimologo ke tholoiketsi ko Mahikeng. Re na le kgosi ba gaetsho wa gare ga rona, Kgosi Keatlaretse Mankurwana, o tsamaya le khansele ya gagwe, yo o tswang ha motseng wa Matlapaneng, o ke ratang gore ke a go leboga le wena kgaitsadiaka. E setse e le dingwaga re setse re kopantse matsogo, mme ke lemoga gore tshipidi e re e tsamaileng e ga re kitla re tsamaya re kgaogane gope. Kgosi Victor Letsogo le Mme go tswa ga motseng wa Mmasutlhe Two, re ne re keteka mo go ene ka Saturday. a tshwere moletlo o o tshwanang le yo mme e le moletlo o atlegileng thata ke tsala ya rona e re ka sekeng ra tsamaya ra kgaogana bitso wa me kgosi phenyo isak go tswa ga bothithong hale ga e sale a baa loto ka ngwaga wa ntlha ga ise a tsamaye a lofe le ka nako epe O tsamaya le magosi ka nako tsotlhe ba ba tlang ka kwano go tswa ko porofenseng ele ya boagisani ya Northern Cape mme ba re boleletse mabaka a gore goreng ba sa kgona go bonala ka mewa ba na le rona. Kgosi, Mosiami Mang Moilwa, go tswa ha motseng wa Dinokana hale ha Bahorutshing ba ga Moilwa, o na le rona ka letsatsi le O simolola go tla go baa maoto ka kwano, mme ke dumela gore se Mofurutshe a se bonang ga gompijeno, o tlaa se rotloetsa thata ko morahing wa gagwe ba Bahurutse. A itse Bahurutse le Barolong ba bakisana botona. Ha o reetsa yo go bolelela ka mokgwa o Bahurutse ba leng batona ka gone, ha o re o reetsa yo go bolelela Barolong ka mokgwa o ba leng batona ka teng, Ko re tshwanela le barolong ba na le bangwaketsi. Ga o itse gore ga te go diragalang. Mme ke o mongwe wa merahe e metona thata e e leng gore e simolotse ya ba ya nna le meratshwana e e duleng mo go bone. Ke a go leboga Kgosi gore o bo o na le rona gompijeno. Mmaetsho Kgosi Mokopi Lekoko le Vicki Lekoko ba ke ba bonang ha Barwadia Marumolwa